Radio Monte Carlo. Nuba giḍagi tella i wid iwwḍen ɣer lmeɣreb n tudert-nsen. La slama nwen kun wilan d imɣaren d timɣarin. Lmeɣreb d lweqt mi lxuluq n ddunit iɛyan ttrusun lxedma-nsen. s tufayen. Imɣaren d timɣarin yesɛeddan lɛatab d lxedma i ẓẓayen deg tudert-nsen, ttawḍen ɣer lweqt mi ara tneqqes tazmert-nsen, ur zmiren ara ad xedmen ayen xedmen zik mi meẓẓiyit. Tura yewweḍ-d lweqt mi tteklen ɣef wiyeḍ, lweqt mi stufan ad qqimen ad ḥebbiren ɣef wayen iɛeddan, ad xemmen ɣef wayen yellan ɣer zdat. Ad mmektin akken duni tella am uxxam n snat tewwura, akcem sya, ffeɣ sya. Anwa d amɣar d temɣart, ur nettxemmim ara ɣef lmut, ara nemmet akk yiwen wass. Yenna-d Sidna Dawed, anwa argaz ara idiren ur iẓerr ara lmut? D tidet, yella uzekka, ila diɣen aẓekka. Ula yiwen, ama d ameẓyan, ama d amɣar ur issin acu ara yeḍrun azekka. Anwa yessnen ma yella uqbel ara d-iɛemr lfejjar azekka ṣṣbeḥ, ad immet neɣ ad yidir? Yettwakteb deg wawal n Rebbi, Acu d tudert-nwen, kunwi d iragun ibanen i cwiṭ n zzman, dɣa xfan. Amek ara iheggi iman-is bunadem i wass mi ara yeffeɣ si tewwurt n ddunit-a ad yekcem tewwurt n laxart

Di lweqt i s-ifka Ṛebbi deg ddunit, ad t-imegger ass-nni akkin lmut. Win izerɛen kan iman-is d cehwat-is, ad imegger rekku. Win izerɛen i Ṛebbi ad imegger seg Ṛṛuḥ Ṛebbi, tudert n dayem. Win ibennun i wass-nni akkin lmut, isefk-as ad yili am ubennay, yellan d ɛeqli. Ad isers amezwaru lsas iqwan, dɣa ad iḥaḍer amek i bnu fell-as. Lektub sfehmen-aɣ-d ula yiwen ur izmir ad isers lsas nniḍen ala win i d-isers Rebbi ayagi yeɛni Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Netta ur nessin ara ma di ddnub Rebbi irra-t ddnub ɣef ddemma-nneɣ, iwakken s ttukkla fell-as, ad nuɣal d lḥeqq Rebbi. Win ibedden ɣef lḥeq-is, netta, ad isɛu ccek deg wul-is. Win ibedden ɣef lḥeq n Ṛebbi ur isɛi ara acu ara yugad ass n lḥisab. Lmasiḥ ixelleṣ ṭṭlaba n ddnub mkul win ittḥessisen iḍ-agi, lameɛna deg ufus mkul yiwen ad iqebbel tikci-nni i yiman-is, iwakken ara ibnu imiren ɣef lsas i d-isers Ṛebbi, lsas iǧehden, lsas iṣfan. Lsas ur nettengugu ara, imi Sidna Ɛisa d yiwen, d win n yiḍelli, d win n wass-agi, d win n dayem. Dɣa kul yiwen ad iḥader amek ara ibnu imiren. Ma ibna walbaɛḍ ɣef lsas s ddheb s lefṭa, yeɛni s cci n ddunit, ɣas yella d lmumen n Sidna Ɛisa, ayagi ur ikfi ara. Ma yebna s usɣar, s lqurḍ, s udellas, yeɛni ma yettkel ɣef leḥwayeǧ n ddunit ifennun, ad xfun yuggas. Arxaṭer ccɣel n kul yiwen ad ittwakacef ass-n i lḥisab, ad ittwakacef s times, times ad tǧerreb ccɣel n kul yiwen amek tella ṣṣifa-s. Yenna-d Sidna Ɛisa, ur jemmɛet ara iman-nwen i irujen ɣef lqaɛa, anida tetett takkuct d tesdid, anida fetken ttawkren imkerḍen. Tudert n bunadem ur d-tekki ara seg wayla-s ɣas yella di ṭṭaqa. Ur ttnezmayet ara i tudert-nwen acu ara teččem wala i lǧetta-nwen acu ara telsem. Ur xeddmet ara ɣef lmakla ifennun kan, Lameɛna qelbet amezwaru d ula Ṛebbi d lḥeqq-is, dɣa ger kul aḥwaǧ-agi nniḍen ad awen-ttunefkent s zzayed. Win yettɛeddayen tudert-is deg ddunit i lɛaḍim a Ṛebbi, ma yebna amezwaru s laman ɣef lsas i d-isers Ṛebbi Lmasiḥ, ur yettagad ara lmut. Ttuɛafan-as ddnubat-is, idda di lmaɛcra d Ṛebbi deg wussan-is akk deg ddunit, ɣef wayagi yezmer ad yini s ttḥeqqiq, a lmut,

Kunwi llan d imɣaren iḍ-agi, ɛni tzemrem s ttḥeqqiq ad tinim lukan ad ad d-tas lmut ɣur-wen iḍ-agi, ad tḥesbem d rrbeḥ fell-awen? Acu ara terbeḥem deg-s? Wid ur nessin ara Lmasiḥ d ameslak-nsen ad rbeḥen kan lɛaqeb n Rebbi i ddnub d taɣart n wulawen-nsen. Ad mferqen yid-s i dayem. Lameɛna i win issnen ttwaɛfan-as-d nnubat-is, laman deg lfedye n Lmasiḥ. Issen, ma yexṣer uqidun, lǧetta-s, deg-s izdeɣ, f lqaɛa, yesɛa agigni, yiwen lebni, ilan-t sɣur Rebbi, yiwen uxxam n dayem, ur nettwaxdem ara s ifassen. Ala xaṭer inna-d Sidna Ɛisa i lmumnin-ines uqbel i iruḥ si ddunit, Aṭas timezduɣin i yellan deg uxxam n Baba, aql-i ruḥeɣ ad awen-heggiɣ amkan. Ad d-uɣaleɣ, ad ken-awiɣ ɣur-i. Acḥal i yefraḥ win izemren ad yini am Sidna Bulus zik, Ssneɣ win s i-umneɣ, ḥaqqa deg iman-iw yesɛa tazmert, si ara yejmeɛ lamana-inu alma d ass-nni. Win yetteklen ɣef Lmasiḥ ad immet am medden akk. Lameɛna lmut tettili fell-as d anekcum ɣer tudert tajdiṭ, anida ara yili i dayem di lferḥ n Ssid-is. Dinna, ad ittuṣfeḍ mkul imeṭṭi seg wallen-is, ur ittili la lḥazen, la lɛayaḍ, la lɛatab, imi xfant leḥwayeǧ-nni. Leḥwayeǧ akk ad uɣalen fell-as d tijdidin. Amzun sliɣ-as i yiwet temɣart iɛatben aṭas deg ddunit, Teqqar s ucedhi. Eh, awfan, incallah. Ayetmaten di setma, fiḥel ma tlam d imɣaren neɣ d ilemẓiyen. Win yesɛan lmasiḥ d ameslak-is, issen la lmut, la tudert, la ula yiwet lḥaǧa nniḍen ur tezmir ad as-tefreq s lmaḥiba n Ssid-is fell-as. Alxaṭer issen d leḥwayeǧ ur nẓerr ara tiṭ, ur nesliw ara umzuɣ,

Azmreɣ ad awen-iniɣ ayetmaten d isetma ulac lefraḥ am lefraḥ n win iqedcen i d-ula Rebbi d lḥeqq-is deg ddunit-agi tamcumt. Lameɛna d amenɣi, ur ishil ara, deg-s lɛatab d ɛeggu. Kunwi ssnen acu d lxedma ay txedmem deg lemluk-nwen lweqt-agi uzemmur, tfehmem acḥal i yelha usteɛfu mi ara tkecmem s axxam ɣef lmeɣreb. Asteɛfu i ttraǧun aqeddac Ṛebbi yif lefhama nneɣ akk. Asenni s idis a s-yini ay aqeddac Ṣadeq, lɛali, ekcem ɣer lefṛaḥ n Ssid-ik, dɣa asteɛfu ara yesteɛfu lmumen-nni, Ad yili i dayem mebɛid ɣef mkul leɛtab, mkul ccer. Ilmumnen n Sidna Ɛisa yeffɣen d lɣaleb deg umenɣi-ines, Cciṭan, lmut tettuɣal fell-as d lefraḥ ameqqran lxaṭer ad iqabel sɣur Ssid-is lujur, yeɛni taɛmamt, lḥeqq. ara yettunefken deg wass-nni. Lmumen-nni yesɛa diɣen timerjut ur nesɛi ara win ur nettkel ara ɣef Lmasiḥ. Yenna-d Sidna Ɛisa nekkini d ḥeggu d tudert, win yumnen yis-i ad yidir ulamma yemmut. Ala xaṭer ɣelbeɣ lmut nekkini ddreɣ, ad tidirem ula d kenwi. Nekkini i ken-iheḍren iḍ-agi ssneɣ yiwen wass ad ẓreɣ yemma imuten ginayer, alaxaṭer mi ara d-yuɣal Sidi-w Lmasiḥ, wid ilan d lmumnin-ines imuten ad d-ḥyun. Ubeɛd nukkni s lḥagtin ara iqqimen, ad nettwarfed akk sdukli yid-s ɣer usigna, ad nmager Sidi lehwa, ad nili yid-s i dayem. Ayetmaten di setma lefraḥ d timerj yiwet-agi ttilin fell-awen diɣen ma tqablem Sidna Ɛisa d ameslak-nwen. Ulama imken tewwḍem ɣer lmeɣreb n tudert-nwen mazal-iken cwiṭ lweqt deg ddunit, ur ifut ara lḥal ad tṭalbem i Sidna Ɛisa ad ken-isellek. Qelbet-tt d ameslak-nwen, win immuten ad ken-ifdu seg ufus n Cciṭan, win iddren ad yili d amcafeɛ n wid itteklen fell-as. Yenna-d, Nekkini d amezwaru, d aneggaru, d lḥi. Uɣaleɣ mmuteɣ, aql-iyi ddreɣ seg lqurun ɣer lqurun. Sɛiɣ tisura n lmut d tamezduɣt n lmegtin. Ddunit-a, am uxxam n snat wwura, ekcem sya, ffeɣ sya. Yella uzekka, yella diɣen aẓekka. Acu yellan akkin uẓekka fell-awen, kunwi yettḥessisen iḍ-agi? Iqarawen Sidna Ɛisa, tumnem s Rebbi, amnet yis-i diɣen. Win yumnen s Lmasiḥ yesɛa tudert, win ur numin ara yis ur yesɛa ara tudert. Yenna-d Sidna Ɛisa, Nekkini d abrid, d tidet, d tudert, ula yiwen ur d-yettas ɣer Rebbi, ala yis-i.

Uḍan-agi n ccetwa, mi testufam, ma tesɛam trisiti neɣ lmeṣbaḥ, ɣret tiktabin-nni i awen-nceggeɛ. Llant diɣen tiyaḍ, ur tqeblem ara mazal. Ddmet stylo tura, ktbet i Nnuba Lexbar Lxir, boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Sutret injilen Marcus s taqbaylit, s taɛrabt neɣ s tafransist. Ihi aktebet innuba laxbar lxir, tabat n tibratin, 141, Monte Carlo, Monaco. Sutret injilen Marcus, deg ara teɣrem imeslayen n Sidna Ɛisa ɣef i kun-nehder kul durt. Ḥasis d azka tamdit ɣef lweqt-agi inuba niḍen s taqbaylit i wid i bɣan ad fehmen akteṛ amek ara tebɛen Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Nubat-agi i snat ttawḍent ɣur-wen ɣef lmuja talmast, mitin u xemsa lmitrat, 14 67 kilowatts n Radio Monte Carlo.